Da ni yma heddiw i ddathlu gwaith a gyrfa yr Athro Emeritus Colin Williams. Mae'r mwyafrif yn yr ystafell wedi cydweithio hefo Colin dros y blynyddoedd ac yn sicr, os ydych chi'n gweithio yn y maes cynllunio ieithyddol, byddwch wedi dod ar draws ei waith. Mae'n siaradwr cyntaf Doctor Dylan Foster Evans yn Bennaeth Ysgol y Gymraeg yma ym Mhrifysgol Caerdydd ers 2017. Mae gan Dylan ddiddordeb arbennig yn y berthynas rhwng barddoniaeth, hunaniaeth, diwylliant materol a'r amgylchedd. Mae ganddo ddiddordeb hefyd yn y rôl y Gymraeg yn y system addysg yng Nghymru a'r gwahanol fathau o Gymraeg a ddefnyddir yn y Gymru gyfoes.

cartre Ysgol y Gymraeg, ond yn sicr i Brifysgol Caerdydd, a heddiw 'ma, fan hyn ydi cartref ysbrydol Ysgol y Gymraeg, gyda Colin yn fan hyn yn, yn bennaf ar yr aelwyd. Felly, croeso mawr i chi gyd, yn enwedig i'r Athro Emeritus Colin Williams, a'r teulu a chyfeillion a phawb sydd wedi dod yma. Da ni'n falch iawn i allu croesawu chi yma um, heddiw yma. Uh, a diolch yn arbennig i'r rheini ohonych chi sydd wedi teithio bell i fod yma. Da ni'n gwerthfawrogi yn fawr iawn a dwi'n gwybod bydd Colin uh, yn gwerthfawrogi hynny. A mae hynny'n fesur wrth gwrs. Uh, o'r, uh, o ddylanwad Colin uh, a hefyd i allu gynnal cyfeillgarwch uh, dros sawl cyfandir. Um, Mae'n ystrydeb, wrth gwrs, i agor cynhadledd uh, gyda'r geiriau mae'n fraint cael bod yma. Um, Ond heddiw mae'r geiriau hynny yn gwbl ystyrlon i mi ar lefel broffesiynol ond ar lefel bersonol hefyd. Yn wir, mae'n fwy o fraint nag y gallaf i gyfleu, rwy'n credu, mewn ychydig funudau, i gael bod yma heddiw i anrhydeddu'r Athro Emeritws Colin Williams, cydweithiwr cyfaill, A rhywun mae gen i a phawb sydd yma heddiw 'ma, dwi'n gwybod, edmygedd mawr ohono. Felly mae'n ddiwrnod i longyfarch Colin ac a'i longyfarch yn arbennig hefyd ar ei benodiad diweddaraf yn Athro Emeritws yn Ysgol y Gymraeg. Mae Colin wedi bod yn Athro er Anrhydedd ac yn gyn hynny yn Athro Ymchwil, felly mae'r hatric yn gyflawn rwan a'r trydydd penodiad a chwarae mae Colin dal i fod yn uh, yn gefnogwr ac yn weithgar tu hwnt i ni yma uh, yn Ysgol y Gymraeg. Ystrydeb arall yw'r dywediad uh, bod yr argraff cyntaf yn para, yn te. Uh, Mae'r argraff cyntaf yn para. A'r tro cyntaf i Colin wneud argraff arna fi, ymhell cyn i fi gwrdd ag o, dwi'n yn meddwl bod fi wedi sôn am hyn uh, wrtho fo, uh, oedd mewn llyfrgell yn un o brifysgolion Lloegr yn ôl ar ddechrau'r 1990au rywdro. Yym, mae'n siŵr o'n i wrthi'n sgwennu traethawd ar ryw bwnc neu gilydd ac yn ffeindio ffordd o osgoi y pwnc dan sylw uh, ac yn agor cyfnodolyn ac yn sylwi ar rhywbeth arall oedd yn mynd am ryd. A'r cyfnodolyn yna uh, gyhoeddwyd nôl yn 1985 gan Mister Colin H Williams. Um, Erthygl yn Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymrodorion. Mae teitl yr erthygl wedi aros gyda mi, a dyma'r teitl, Public Gain and Private Grief, The Ambiguous Nature of Contemporary Welsh. A chofiwch, uh, ar y pryd roeddwn i'n fyfyriwr Israddedig mewn prifysgol yn Lloegr yn yn mwynhau byd newydd a hefyd mae'n siŵr tipyn o hiraeth am Gymru yy a gwnaeth y teitl yna a'r erthygl gyfan wir yy gryn argraff arna i. Yym public gain and private grief a dyna grynhoi mewn pum gair dwi'n meddwl yym allu digymar Colin i ddeall grym y strwythurol a grym y dynol yy gyda'i gilydd yng nghyd-destun yy dyfodol yy ein hiaith. A er o'n i'n cofio am yr erthygl yna, ddoth yr erthygl yna yn ôl i'r cof yn drawiadol iawn uh, yn ddiweddar, rhyw dri degawd yn ddiweddarach, wrth ddarllen y gerdd hyfryd a heriol gan yr athro um, Emyr Lewis, cerdd o'r enw Anadl Enwau a ymddangosodd yn Festschrift Colin yn 2022. A mae'r gerdd yn dal yr un ysbryd yn union dwi'n credu, ac os cae na i ddyfynnu ychydig o ddechrau'r gerdd honno, bydd nifer ohonoch chi'n gyfarwydd â hi. Beth yw iaith? Peirianwaith rhad anynol dieneiniad. Enaid Nid oes dim yno ond gwynt a thamaid o go a cheg yn agor a chau yn dymestl sain a stumiau. Hyn yw iaith, gobaith a gwae, chwerwedd a phlant yn chwarae ein cof hir a'n cyfeiriad ymlaen. A phrin bod 'na neb wedi dangos y cyfeiriad ymlaen yn un fwy na Colin. Dan ni yma yn cynrychioli amrywiaeth o gyrff, ond fydda llawer iawn ohonon ni ddim yma yn cynrychioli'r cyrff yna, dwi'n siŵr, heb Colin, a fyddan ni'n sicr ddim yn cynrychioli nhw yn y ffordd dan ni'n gwneud hynny. Yym, nid lleiaf, wrth gwrs, ym Cymraeg 20, 50, yy, gwaith y Llywodraeth ar, ar uh, bolisi iaith ar gyfer y flwyddyn 20, 50, go brin y byddo hwnnw yn bodoli uh, yn ei ffurf presennol uh, heb Colin. Ond ar ôl gweld i enw uh, yn ôl yn 1985, flynyddoedd yn ddiweddarach fe ddos i Gaerdydd a dod yn gydweithiwr i Colin a gallu cysylltu Colin y dyn gyda awdur yr erthygl yna. Uh, roedd Colin wedi penodi ychydig flynyddoedd cyn hynny rhyw ddeg mlynedd ar hugain yn ôl rwan ynte Colin, yy mae amser yn hedfan. Yy a hynny yn dilyn gweledigaeth yy ysbrydoledig yr Athro Glyn Jones a ma'n dda gynna i weld yr Athro Glyn Jones yma heddiw yma, croeso mawr i chi Glyn. Yy oedd yr Athro Glyn Jones wedi um, mynd ati i wreiddio, dwi'n meddwl, gwyddor polisi a chynllunio iaith yn adran y Gymraeg fel rhan o ddisgybliaeth y Gymraeg, a, a thrwy hynny dynnu sawl llinyn uh, ynghyd yn, yn, yn ddeallusol ag yn ymarferol, uh, a craidd y, y weledigaeth yna mewn gwirionedd oedd um, penodi Colin, ac ers hynny mae'r maes yna wedi ffynnu yma yng Nghaerdydd ac mewn mannau eraill. Ond o'r cychwyn cyntaf, fe ddaeth yn amlwg i fi fel Colin yn unigryw mewn sawl ffordd. Uh, yn gyntaf, Colin oedd yr unig un o'r, Unig aelod o'r staff yn adran y Gymraeg oedd â gwely soffa yn ei swyddfa. Yym, nes i sylwi ar hynny'n syth. Rwy'n prysuro i ychwanegu na welis i erioed neb, ac yn sicr nid Colin ei hun, yn cysgu ar y soffa hwnnw. Fydd nifer ohonoch chi'n cofio, dwi'n siŵr, yr sofa bed neu'r futon hwnnw. Dwi ddim yn siŵr, Colin, lle mae erbyn hyn. Falle gewn ni wybod hynny nes ymlaen. Yym. Doedd neb yn cysgu ar y gwely soffa hwnnw, ond roedd y... roedd o'n glwydfa'n gyffyrddus, ond nid yn rhy gyffyrddus chwaith, i fyfyrwyr ôl-raddedig ag ambell ddarlithydd di-brofiad ar dro i gael dod ynghyd i gael trin a thrafod polisi a chynllunio iaith a bob math o faterion eraill, mae rhaid i fi ddweud, gyda'r gŵr 'i hun. Ac mae'r gwely soffa hwnnw yn uno'n nifer diben draw o leoliadau ledled y byd sydd wedi cynnig llwyfan, llwyfan i Colin arwain arloesi ac ysbrydoli yn ei faes arbenigol. A pan ddechreuais i yn adran y Gymraeg yma, fel oedd i ar y pryd, dwi'n cofio'r athro Siona Davies, sydd yma heddiw yma hefyd, yn cyfeirio dros ysgwydd, os dwi'n cofio'n iawn, at gyfraniad Colin i agweddau ieithyddol ar gytundeb Gwener y Groglith yng Ngogledd Iwerddon oedd newydd uh, ddigwydd ar y pryd, a dyma fi meddwl yn dawel bach yr argian, mae'r bar yn reit uchel o ran cyfraniad cyhoeddus yn yr adran yma. Ond oedd Colin yn Ac mae Colin wastad yn gyfuniad o'r diymhongar dwi'n meddwl, a hefyd, o, o, ond diymhongar, ond nid mewn ffordd sydd yn dibrisio neu'n lleihau pwysigrwydd i faes. A mae hynny'n beth pwysig iawn dwi'n meddwl. Um, hoff am adrodd Colin, dwi'n credu, neu o leiaf y catchphrase fel petai sy'n cael ei gysylltu ag o, dwi'n siŵr da chi'n gwybod Colin, uh, ydy'r ymadrodd uh, so what? Uh, a, a, am ddarn o ymchwil, ddarn o waith, neu beth bynnag, so what? Rwan, nid mewn ffordd ymffrosgar, nid mewn ffordd, o, mae fy maes i'n bwysicach na'ch maes chi, nid dweud wrtha i fel canol oesolwr, so what, be ddigwyddodd yn 1346, nid dyna o gwbl. Ond yn hytrach, i gyngor cyson i ymchwilwyr a chydweithwyr, um, oedd, gwnewch yn siŵr bod eich gwaith o'r safon uchaf y gall fod, a hefyd ei fod yn cael yr effaith fwyaf y gall ym mha ffordd bynnag. Beth bynnag ydy'r y maes, yy, dyna, dwi'n meddwl, oedd yr y neges oeddwn i'n ei chael yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol drwy arweiniad Colin. Ac wrth ystyried cyfraniad anhepgor Colin, go brin fod cwestiwn haws i'w ateb na so what. Yy, ac mae Pawb yma yn gwybod o leiaf cystal â fi, ac llawer iawn yn well na fi, wrth gwrs, beth ydy'r ateb i'r cwestiwn a so what yng nghyd-destun gwaith Colin. Felly, dyna air bach byr, personol efallai, yy, anodd iawn crynhoi Sawl degawd o gyd-weithio a a gydnabod rhywun dach chi'n edmygu yy gymaint, ond dwi'n hyderus y bydd y diwrnod yma yn cyfleu hynny i'r dim i ni gyd. Felly, yym, unwaith eto, croeso chi gyd, ymlaen â'r diwrnod, a diolch eto i Colin am fod yn gyd-weithiwr yn gyfaill ac yn gefn mewn pob math o ffyrdd.